Varhoma ku avanyisa ka vunungu. Kutani sweswi a ka ha ri na ku avanyisiwa eka lava va nga va ka Kreste Yesu, hikuva nawu wa moya lowu nyikaka vutomi ha Kreste Yesu wu ndzi tshunxile eka nawu wa ku dyoha ni wa rifu. Leswi nawu wu tsandzekeke ku swi endla hi mhaka ya ku tsana ka ntumbuluko wa laha misaveni, Xikwembu xi swi kotile. Xi avanyisile ku dyoha entumbulukweni lowu hi ku rhumela n'wana wa xona wa xiviri, a ri ni miri lowu fanaka ni miri wa hina wo fumiwa hi ku dyoha, leswaku a ta kota ku hlula ku dyoha. Xikwembu xi endlile leswi, leswaku hina hi hanyaka ku nga ri hi ku landza swa ntumbuluko wa laha misaveni kambe hi ku landza swa moya, hi kota ku yingisa hi ku hetiseka swileriso leswo lulama swa nawu. Hikuva lava hanyaka hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni va na mianakanyo leyi fumiwaka hi swa ntumbuluko lowu, kambe lava hanyaka hi ku yingisa moya va na mianakanyo leyi fumiwaka hi swa moya. Ku anakanya swa ntumbuluko wa laha misaveni i rifu, kambe ku anakanya swa moya i vutomi ni ku rhula. Hikokwalaho, mianakanyo leyi fumiwaka hi ntumbuluko wa laha misaveni yi lwa ni Xikwembu, hikuva a yi yingisi nawu wa Xikwembu naswona yi nga ka yi nga swi koti. Loko swi ri tano, lava fumiwaka hi ntumbuluko wa vona va nga ka va nga tsakisi Xikwembu. Kasi loko mi ri n'wina, a mi fumiwi hi ntumbuluko wa laha misaveni, kambe mi fumiwa hi Moya, loko hakunene Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina. Loko munhu a nga ri na moya wa Kreste, a hi munhu wa yena. Kambe loko Kreste a ri ka n'wina, hambiloko miri wa n'wina wu file hi mhaka ya ku dyoha, moya i vutomi eka n'wina hi mhaka ya leswi mi nga endliwa lava lulameke hi Xikwembu. Kutani loko moya wa Xikwembu lexi nga pfuxa Yesu exikarhi ka vafi wu akile eka n'wina, yena loyi a pfuxeke Kreste exikarhi ka vafi u ta hanyisa miri wa n'wina wa ku fa hi moya wa yena lowu akeke eka n'wina. Hikokwalaho vamakwerhu, ha boheka ku ka hi nga hanyi hi ku yingisa ntumbuluko wa laha misaveni. Loko mi hanya hi ku yingisa ntumbuluko wa n'wina, mi ta fa. Kambe loko mi dlaya mikhuva leyo biha ya miri hi matimba ya moya, mi ta hanya. Vanhu hinkwavo lava fambisiwaka hi moya wa Xikwembu i vana va Xikwembu. Hikuva moya lowu mi nga nyikiwa wona a wu mi endli mahlonga ni ku tlhela wu mi vangela ku chava, kambe wu mi endla vana. Hi matimba ya moya lowu hi huwelela hi ku, Abba, Tatana. Moya lowu wu yima ni mimoya ya hina ku tiyisa leswaku hi vana va Xikwembu. Kutani leswi hi nga vana, naswona hi vadyandzhaka, hi vadyandzhaka va Xikwembu ni vadyandzhaka swin'we na Kreste. Leswi kunene hi xanisekaka na yena swi vula leswaku hi ta kwetsimisiwa na yena. Hikokwalaho ke, ndzi anakanya leswaku mahlomulo ya nkarhi wa sweswi a ma faneli ku ringanisiwa ni ku kwetsima loku hi nga ta kombiwa kona, hikuva swivumbiwa hinkwaswo swi langutela hi ku navela lokukulu leswaku Xikwembu xi kombisa erivaleni vana va xona. Leswi vumbiweke swi nyiketiwe eka swahava, ku nga ri hi ku rhandza ka swona, kambe hi ku rhandza ka loyi a swi nyiketeke. Kambe ku langutela ko kona ka leswaku swivumbiwa leswi swi ta tshunxiwa naswona evuhlongeni bya leswo bola, ku ta amukela ku tshunxeka loko kwetsima loku nga ka vana va Xikwembu. Hikuva hi tiva leswaku, ku fikela namuntlha, swivumbiwa hinkwaswo swa konya hi ku vaviseka loku fanaka ni ku vaviseka ka ku veleka. A ku konyi swivumbiwa ntsena, Kambe na hina hi nga amukela mihandzu yo rhanga ya moya lowo kwetsima ha konya endzeni ka hina, hi ri karhi hi langutela ku endliwa vana, ku nga ku kutsuriwa ka miri wa hina. Hi ponisiwile hi ri ni ku langutela loku, kasi leswi languteriwaka, Loko swi vonaka, a swa ha languteriwi. Xana munhu a nga langutela leswi a swi vonaka xana? Kambe loko hi langutela leswi hi nga swi voniki, hi swi langutela hi ku tiyisela. Hi mukhuva wolowo moya na wona wa hi pfuna eku tsaneni ka hina, hikuva a hi tivi ndlela leyi hi fanelaka ku khongela ha yona. Kambe moya, wona ha woxe, wu khongela Xikwembu ematshan'weni ya hina. Loko hina hi konya kunene hi nga humesi marito. Kutani Xikwembu lexi kambaka swa timbilu xi tiva leswi moya wu swi anakanyaka. Xi tiva leswaku moya wu khongelela vahlawuriwa va xona hi ku ya hi ku rhandza ka xona. Kambe hi tiva leswaku etimhakeni hinkwato, Xikwembu xi le ntirhweni wa ku tisa leswinene eka lava xi rhandzaka, va nga lava xi va vitaneke hi ku ya hi makungu ya xona. Hikuva lava xi va vitaneke ka ha ri ku sunguleni, xi lulamisile ka ha ri khale leswaku va ta vonaka va ri lava fanaka na n'wana wa xona, ni leswaku a va yena wa mativula exikarhi ka vamakwavo lavo tala. Kutani lava xi nga lulamisa ta vona khale, xi tlhele xi va vitana, ni lava xi va vitaneke, xi tlhele xi va endla va va lava lulameke, ni lava xi nga va endla lava lulameke, xi tlhele xi va kwetsimisa. Loko swi ri tano, xana hi nga ha vula yini etimhakeni teto ke? Loko Xikwembu xi yima na hina, i mani la nga lwaka na hina xana? Xona hakunene, lexi nga tsetselangiki n'wana wa xona wa xiviri kambe xi n'wi nyiketile hikwalaho ka hina hinkwerhu, Xana xi nga tsandzekisa ku yini ku hi nyika swilo hinkwaswo mahala xana? Kasi xi hi nyikile ni n'wana wa xona. I mani loyi a nga mangalelaka lava Xikwembu xi va hlawuleke xana? Xikwembu hi xona lexi xi va khanisaka. I mani loyi a nga va vekaka nandzu xana? Kreste Yesu loyi a feke, Kumbe hi nga ku, yena loyi a pfuxiweke eku feni, wa ha ri yena loyi a nga evokweni ra xinene ra Xikwembu, kutani hi yena loyi a hi khongelelaka. I mani loyi a nga hi hambanyisaka ni rirhandzu ra Kreste? Xana ma nga va maxangu, kumbe mahlomulo, kumbe ku xanisiwa, kumbe ndlala, kumbe vusweti, kumbe makhombo, kumbe mfumo xana? Swa ha fana ni leswi tsariweke va ku, Siku hinkwaro ha dlawa hikwalaho ka wena, hi fana ni tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni. E-e, eka sweswo hinkwaswo, hi hlula hi va hi hlurisisa hikwalaho ka yena loyi a hi rhandzeke, hikuva ndzi kholwa swinene ngopfu leswaku hambi ri nga va rifu kumbe vutomi, hambi ti nga va tintsumi kumbe matimba ya madimona, hambi swi nga va leswi nga kona sweswi kumbe leswi nga ta ta, hambi yi nga va mimoya ya matimba leyi nge henhla pfhukeni kumbe leyi nge hasi ka misava, hambi xi nga va xivumbiwa xihi na xihi, ndzi ri, ku hava lexi nga ta kota ku yi hambanyisa ni rirhandzu ra Xikwembu leri nga kombisiwa ha Kreste Yesu Hosi ya hina.